السلام علیکم سنگت کیا حال چال ہیں طبیعت صحت ٹھیک ہے امید کریسوں تساں دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوسو اج دا ماشاءاللہ پیارا جا ویلاگ کرینے شروع پاک ویلیج لائف دا تساں دیکھدے پے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ایسا نال ملنگ مجاہد صاحب نال ہیں مجاہد صاحب کوئی حکم کرو ہالا ہالا سنگت تساں آدھے ہوسو کہ سلیم بھائی کو اساں ہر ٹائم ہر ٹائم ہکے ویلاگ ویلاگ دے وچ دیندے ہکو ہکو گیٹ اپ ہوندے ویور کیونکہ سردی دے سامنے نا ہی سردی دے وچ نا سب تساں کو تقریبا 100 ہی گیٹ اپ ہے ٹوپی جرسی اپر ہک اندر وی اپر لگا ہوئے کپڑا جوتی وی آئی پی لش پش کر کے دے نال ساڑا ماشاء اللہ واکر وی نال ہے اے ڈیدے پے وینا کیونکہ سردی ویور بہن زیادہ ہے سردی تو بغیر کچھ نہیں کر سکتے باقی صرف تسان دعا کرے کہ اللہ پاک سا کو تندرستی دے ویسی ادھی بات چھے دی میں تو کو پیارے پیارے ولاو گھن کے آندے رہو حاضر تھی دے رہو خوبصورت جائے ٹرین آندھی پہ ساڑا مجاہد ملانگا گا میں دا پہ ٹرین دینا ٹرین آ گئی ہے ویور ٹرین دی آواز بڑی دور توں گونجن پے گئی ہے۔ السلام علیکم سنگت کیا حال ہے امید کریزو سب ٹھیک ہوسو ویور اتھاں کنا ویڈیو بنڑیندے کھڑے ہاسے تے بیٹری موبائل دی ساڈی بالکل لو ہئی تے موبائل ساڈا سوئچ تھی گیا ہئی آف تھی گیا ہئی چلو کوئی گال نی لائٹ وی ساکوں اتھاں اج کل بڑی تنگ کریندی پئی ہے تے دعا کیتا کرو کہ اللہ پاک ساکوں صحت دی بادشاہی تندرستی دیوے وسا پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ گھن کے آندے رہو۔ اساں آگئے اسے بار کیبن تے آکے تے لائٹ یو پی ایس تے چارج کیتے موبائل چارج کر کے ولاگ بناونا شروع کرتے سردی بہوں زیادہ باہر بہوں زیادہ فل ٹھنڈ ہے ڈیدے پہ وینا کپڑا شپڑا وی آئی پی جوتی شوتی لائی ہوئی ہے محول بنایا ہوئے تے فل ٹھنڈ ہے ٹھنڈ دی وجہ دونا ولاگ بس بہوں سست تھیندے باقی میں پیار جے محبت جے پیارا جے کمنٹ کر چھوڑا سارے در کہ ولاگ تہاڈا ساڈا پیارا جیہا ہوندا ہے کہ نی ہوندا ساکوں ڈسا کرو کہ ساڈے ولاگ اچ دلچسپی ہے کہ کوئے نہ تے اج دا ولاگ تہاکوں امید کریسوں پسند آسی ساڈی ویڈیو سکپ نی کرنی ساڈی ویڈیو دے نال جڑے راونے تہاکوں پیارا پیارا سرائیکی کلچر دا ولاگ ڈکھیسوں راندے تے ساڈی ریکویسٹ ایہا ہوندی ہے دوست احباباں کولوں جتنے وی دوست احباب ساڈے چینل تے نویں آنے ساڈا چینل سبسکرائب کر چھوڑن کیونکہ بھرا تہاڈا سپیشل لسٹ ہے نواں چینل بنایا ہوئے نویں چینل تے اساں محنت کریندے پئے ہیں۔ اور محنت ساکوں اللہ پاک کامیابی کریسی اور تساں دوست احباب جتنے وی ساڈے چینل تے نویں آندے وے ہک پیارا جیہا سبسکرائب کر چھوڑا کرن ساڈا دوست احباباں کوں ساڈا چینل شیئر وی کر چھوڑا کرن اور ہر آون والی نوٹیفیکیشن ملدی راہسی تہاکوں ساڈا چینل سبسکرائب کر چھوڑا کرو بیل آئیکن گھنٹی پریس کر کر چھوڑی کرو کیونکہ پیارے پیارے سرائیکی کلچر تے اساں ولاگ گھن کے آندے رہو اور تہاکوں ایویں ہی خوبصورت جے ولاگ ڈکھیندے رہو پیارے پیارے خوبصورت جے ڈیندے پئے وینا دھند چھئی ہوئی ہے او بڑا پیارا نظام بنا ہوئے تے چلو کوئی گل نہیں ماشاءاللہ دعا کیتی کرو سب کو اللہ پاک توفیق دیندے راوین پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ کھین کے اساں حاضر تھیندے رہو کتبر سٹینڈ دے بس بھی ساڑی تھا سامنے لگی ہوئی ہے دیدے پہ وینا تے ایویں ہی اللہ پاک سب کو توفیق دیندے راوے پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ماحول ڈکھیندے رہو تاکو

اور پیارا پیارا اللہ دے اللہ دے راستے دے وی آئے کرو نماز پانچ وقت پڑھی کرو اللہ پاک سب مسلمانہ کو دوست احباباں کو نیک تندرستی صحت دی بادشاہی عطا فرماوے ساڈی دعا ہے باقی سارے نال جڑے رہو تو کو پیارا پیارا خوبصورت جے میں سرائیکی ثقافت ماحول دکھیندے رہسو کو ٹرین کینی ٹرین آندی پئی ہے تے ساڈا ولاگ دی بیٹری بند تھی گئی ہے چینل دی چلو کوئی گال نہیں ماشاءاللہ جڑے رہو پیارا جے کمنٹ کر کے دسا ہے ولاگ کیسا ہوندے

بچت وارے ہتھاں دو حفاظت آئی کمپنی نے انہاں کو اگو ذمہ داری نی ڈتی لہذا کمپنی نے اوکو پیدا کر کے نام توں زبان ڈتی ہے انہاں کوئی این ٹائم میں خرید دی سبیل مانگ کے پانچ روپے ڈاہ روپے انہاں دے بچے دی ضرورت پوری کریندا پیاں۔ یارا اجازت کم دی گال اے پڑھ کے سنا اے پڑھ کے سنا اے۔

کیونکہ ساڑی دوستی ملنگا نال ہے ساڑے دوست جتنے بھی ہیں نا سب ملنگا کیونکہ آپ ملنگ ہیں دوستی ملنگا نال بھئی تہاڈا چھوڑ جے تے ماشا کاروبار ہوئے تا کو آج دا ولاگ سارا پسند آ سی آج دے پیارے جے ولاگ نو سا کو دے سو اجازت خوبصورت جے سائیں میں ہی اللہ پاک سا کو ہمت اور حوصلہ لیندا رہے سا پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ گھن کے آندے رہو تے میرا گیٹ اپ ویور تو کوئی میرا سی تسا میرے گیٹ اپ دے حیران نہ تھی وے پریشان نہ تھی وے کیونکہ سردی ہے سردی دی بہت زیادہ شدت ہے تے اساں ایویں ٹوپیاں شوپیاں آپاں ماحول شاحول بنڑا کے ایویں ہی رکھنڑاں ہے تے باقی امید کریس توکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائف دا لائٹ کہنا ہے لائٹ آ چکی ہے ماشاءاللہ تے ولا اپنے بیٹری شیٹریاں چارج کرے نے تے زندگی بخیر ول دونا گپ شپ لیسوں تے ساڈے آگے دعا کرے اے سارے ویوراں کو اکل چینل سارا سبسکرائب کرن فالو کرن شیئر کرن آکھ ٹھیک ہے